y podlediad am fywydau a phrofiadau siaradwyr Cymraeg newydd, gyda fi, Richard Nosworthy. Ein gwestai ni y tro yma ydy Jazz Owen, Jazz Langdon cyn iddi briodi. Mae Jazz yn byw yn Sir Benfro, ac athrawes ydy hi, mewn ysgol gynradd Saesneg ei iaith. Mae Jazz wedi dysgu Cymraeg er mwyn helpu'r plant, ac mae hi'n helpu athrawon eraill hefyd. Yn 2020, enillodd hi wobr Dysgwr y Flwyddyn. Recordion ni'r sgwrs yma ym mis Rhagfyr 2024. Wel, Jazz, croeso mawr i'r podlediad. Diolch.
Sut mae pethau bore yma? Ie, yeah, wedi cael bore brysur bore yma. Lan trwy'r nos dwi'n deall gyda babi. Ie, dydy e ddim yn teimlo'n iawn, felly ie, yeah, mae'n codi trwy'r nos. Oh dear.
A well, wedi codi yn gynnar y bore yma hefyd. Diolch yn fawr iawn am, am wneud yr amser i siarad uh, gyda fi bore yma ar ôl y noson honna. Dim problem.
Um, nawr te, Jazz, mae llawer i siarad amdano, um, ond uh, falle peth gorau uh, i ddechrau uh, gyda fe yw siarad am yr ardal ble ydych chi'n byw. Ble, um, ble yn union uh, wyt ti'n byw? Uh, dw i'n byw yn Arbeth, yn Sir Benfro, yeah. uh, gyda fy ngwra fy Mabi Jackson. Hyfryd. A mae'n ardal hyfryd iawn, ac i bobl yeah, sydd ddim yn nabod yr ardal, ni'n sôn am ardal o de Penfro, felly rhwng Sir Gar A Hwlffordd? Ie. Ie.
Reit yn y canol, ie. A gyda arfordir ysblennydd, arfordir hyfryd, gyda yeah. llawer o droethau hyfryd. So, um, chi'n lwcus iawn i fyw yn yr ardal yna. Really, really lwcus.
Um, Mae'n ardal... Dwi wedi... O, ces i fy magu yn Sir Benfro. Dwi ddim wedi mynd yn bell. Dwi ie, yeah, es i i Gaerdydd i brifysgol a des i syth nôl. Ie, yeah, na ni.
O, dwi'n dwi, deall pam, achos dwi wedi bod yna ar wyliau a hoffwn ni dod yn ôl yn fian. Ie.
um, ac o ran y Gymraeg felly yn yr ardal, um, esbonia chydig bach am y Gymraeg um, yn, yn, yn ne Penfro. Wel, mae'n rili really wahanol achos dwi'n agos iawn at mynyddoedd y Proselis, lle mae pawb yn siarad Cymraeg, ond ma' Sir Benfro, ma' nickname gyda Sir Benfro o'r enw Little England, um, does dim llawer o Gymraeg, yn enwedig yn Arbeth. Um... Ie, yeah, am resymau hanesoddol, mae de Sir Benfro uh, yn, yn um, grifian o ran iaith Saesneg, ond ydy, ond mae gogledd Sir Benfro yn fwy Cymraeg. Ie, yeah, ac Like, felly roeddwn i'n mynd ar y bws i ysgol ac roeddwn i'n mynd i Im- Dinbych y Pysgod ac roedd pobl ar fy ochr y stryd yn siarad Saesneg ac roeddwn i'n mynd i Dinbych y Pysgod ac ar ochr arall y stryd roedd pawb yn mynd i Ysgol y Preseli ac roedd pawb yn gwisgo coch a siarad Cymraeg ac roedd i'n fel, what are they saying?
Ie, yeah, a mae'na ma llinell yn dweud trwy, trwy, uh, trwy canol y sir, llinell yeah. ieithyddol. Ie, ie, ac roeddwn ni i gyd yn byw yn Arbeth, ond yym mae'n dibynnu ar ble dych chi'n mynd i ysgol, efallai, yym sut... Wel, doedd neb o fy nghwmpas i pan oeddwn i'n blentyn yn Arbeth, achos roedd teulu Saesneg, s- English speaking... Ie. ...gyda fi, a ffrindiau Saesneg speaking yym gyda fi hefyd... Ie. ...felly ie, jyst Saesneg ym mhob man. Saesneg ym mhob man.
Um, yeah. Ond um, dwi'n deall bod na Gymroeg yn, yn y teulu, o, o leia o ran, um, o ran dy, dy frawd di, o dde'n mynd i ysgol Gymroeg. Ie, yeah, wel, ces i... Roeddwn i'n byw yn, yn y mynyddoedd y Preselis tan oeddwn i'n tua saith oed ac aeth fy mrawd i ysgol Preseli. Um, felly, gwnaeth e ysgol drwy gyfrwng y Cymraeg, yym, ond doedd dim Cymraeg gyda fy mam, ac roedd hi eisiau helpu yym fy mrawd gyda pethau fel gwaith cartref, ac roedd hi'n mynd i parents' evenings a pethau fel 'na, ac doedd hi ddim yn gallu cefnogi fe yn y ffordd roedd hi eisiau. Felly pan oedd oeddwn i'n mynd i ysgol, yym, roedd hi'n fel, 'O, dwi eisiau newid sut dwi'n neud e ac roeddwn i'n byw ar bwys fy anti ac roedd hi'n dysgu yn Saundersfoot felly es i gyda hi bob dydd i ysgol Saundersfoot then. Ie. Yeah. A yn mewn ysgol Saesneg, a es i ysgol Saesneg yng Nghymru yeah. hefyd. Ysgol um, Saesneg.
Uh, nes Wrth gwrs, roedd gwersi Cymraeg. Ie.
Yn ond... yr un ffordd mae gwersi Cymraeg nawr, sori. Ie, yeah, yn, yn union.
Ie, yeah, so um, pan, oedd, pan oedd y ti yn yr ysgol, be nes di o ran y Gymraeg? Wel, yn ysgol gynradd, yr un pethau sy'n digwydd nawr siwr o fod, roeddwn ni'n dysgu lliwiau a geirfa, like, beth sy'n ar y fferm, beth sy'n yn y parc, beth y ti'n hoffi, beth dwi ti ddim yn hoffi, um, sut i cyfri, pethau fel na, ac roeddwn ni'n hoffi Cymraeg yn yr ysgol. Um, ac wedyn es i Ysgol Ninbych Pysgod, Ysgol Greenhill, ac ar un ffordd, roedd gwersi Cymraeg gyda fi trwy'r ysgol. Um, ac roeddwn i'n hoffi Cymraeg. Um, A nes ti yn eitha da yn, yn y Gymraeg hefyd? Ie, yeah, ces i um, lefel A, no, Gradd A. TGAU, sori, gradd A, Ie. not, na, I did not get an A-level. Yym, ces i gradd A yn TGAU ail iaith, yym, felly roeddwn i'n falch iawn gyda hwnna, ond ar ôl i fi adael, doeddwn i ddim yn actually gallu defnyddio'r iaith, yym, roeddwn i'n gallu disgrifio fy hunan really, really well, yym, ac roeddwn i... wedi dysgu beth oedd angen i fi ddysgu, yym, ond doedd dim sgiliau sgyrsiau rili gyda fi, yym, fell- ac ar ôl i fi adael, doedd dim rhaid i fi defnyddio fe, felly collais i bopeth. Ie, yeah. so um, ar ôl wneud tygau felly, wneud lefel A, wedyn mynd i'r prifysgol yng, yng Nghaerdydd? Yng Nghaerdydd, ie. Yeah. Es i i... Roedd yn UIC ar y pryd, ond Cardiff Met nawr. Ie, ie.
A doedd dim Cymroeg yn, yn dy fywyd di yn y cyfnod yna, neu oedd, oedd ti'n dod ar draws y Gymroeg o, o bryd i gilydd? Um, Wel, ar y cwrs, doedd dim, really. Roeddwn i'n gwneud Education and Early Childhood Studies, ac roedd y cwrs drwy gyfrwng Saesneg, ac doedd dim rhaid i fi mynd mewn i'r ysgolion ar y cwrs yno, yym ond ar ôl hynny yym es i nôl i wneud PGCE yym fy Teacher Training ac wrth gwrs roedd Cymraeg yn y cwrs yno. Ah, right. So be digwyddodd wedyn? Oedd, oedd, sut oedd y Gymraeg o fel rhan o'r hyfforddiant uh, athrawon? Oedd hi'n rhan bwysig o'r cwrs? um, dim, doedd yn Doedd e dim yn teimlo fel rhan bwysig. Yym, roedd lectures a gwersi, um, roedd doc, like, support documents, dogfennau cefnogi, fe? Yeah. Um, I sicrhau bod mae digon o iaith gyda ni i gwneud incidental Welsh yn y dosbarth, bore da a sut i wneud y gofrestr.
Ie. Yeah. Um, a pethau fel na. Um, ond i fod yn onest, es i mewn i fy placement cyntaf yn teimlo'n unprepared um, ar gyfer y gwersi, ac roeddwn i'n lwcus achos roedd um, dosbarth derbyn gyda fi, felly roedd digon o Gymraeg gyda fi, gyda plant 4 a 5. Um, ond, ie, yeah, taswn ni bod mewn dosbarth chwech, baswn ni mewn trwbl. Ie, yeah. so dyna pam felly nes di penderfynu wneud rhywbeth amdano fe, wneud, wneud cwrs Cymraeg felly? Wel,
kind of, achos, wel, roedd pimp mlynedd cyn um, fy hyfforddiant athrawes a penderfynu fynd ar cwrs dysgu Cymraeg. Felly dechreuais i ddysgu mewn ysgol yn Abertau Gleddau, um, Ysgol y Meads ar y pryd. Mae wedi um, amal, they've amalgamated now, so it's not called that anymore. Um, a dysgais i am pimp blwyddyn ym mlwyddyn dau, ac eto, roedd digon o Gymraeg, wel, roeddwn i'n meddwl ar y pryd, roedd digon o Gymraeg gyda fi i ddysgu blwyddyn dau mewn ysgol ail iaith. Um, Ond roedd fy athrawes bro, mae hi'n cefnogi yym ysgolion yn Sir Benfro, roedd hi'n fel, o dyle ti fynd ar y cwrs o Bothol, ti'n gallu cael dy yym cael dy tal- dy dalu am y flwyddyn i ddysgu Cymraeg. Ac roedd hi'n fel, o na, na, na, ac roedd hi'n rili perswaasif. Yym felly ie, gofynnais i fy mhennaeth a roeddwn i'n ie, yeah, roedd caniatad gyda fi. Ie, yeah, gwych.
So, cwrs sabathol, um, beth yn union ydy hwnna? Um, Wel, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu... Na, maen nhw wedi sylweddoli, dydy nhw ddim yn gallu codi safonau Cymraeg yn yr ysgolion gyda'r plant, heb codi safonau iaith y staff. Um, felly maen nhw'n rhoi arian i ysgolion i ryddhau staff am y flwyddyn. Maen nhw'n gwneud cyrsiau tymor hefyd, ond roeddwn i'n lwcus gyda blwyddyn. Um, felly, ces i fy rhyddhau, roedd rhywun arall yn dysgu fy nosbarth i nôl yn Aberdaugleddau ac roedd fy swydd i am y flwyddyn i ddysgu Cymraeg, felly a, naw o'r gloch tan hanner ar wedi tri roeddwn i yn y prifysgol gyda 13 um, athrawon eraill um, yn dysgu Cymraeg trwy y rhydd. Mae amser egwyl yn y bore, mae amser cynio, hanner awr, a gweddill, gweddill o'r amser roeddwn i'n dysgu a siarad Cymraeg a dysgu sut i dysgu Cymraeg. Ah, ie. Yeah. So Methodolegau. Dysgu Cymraeg a gwybod sut i basio'r iaith ymlaen i'r plant yn yr ysgol. Ie, yeah, yn bendant. Felly roedden nhw'n gwneud pethau gyda ni i ddysgu ni. Roedden nhw'n, yn y dechrau, roedden nhw fel, sorry, we're going to treat you like children. Ond roedd reswm gyda nhw, achos roedden nhw eisiau dangos y gemau, y drilio, um, y pethau, y, y methodolegau ni'n gallu defnyddio nôl yn y dosbarthiadau ar ôl i ni gael uh, fynd nôl. Ah, ie, yeah, oce. Okay. So, um, mae'n swnio fel cyfle ar, arbennig o dda. Ie, yeah, uh, really, nes, really nes, ti fwynhau, nes ti fwynhau'r flwyddyn yna? Sut, pa fath o brofiad oedd e? Do. Um, roedd yn galed, um, I can't lie. Ie, yeah, roedd yn gwaith caled ac roedd nhw'n dweud wrthyn ni um, ar, ar y diwrnod cyntaf, dwi'n meddwl, um, it's going to be a bit of a roller coaster, ac roedd, it really was, um, ac roeddwn i'n gallu cofio teimlo rili overwhelmed reit yn y dechrau, ar y diwrnod cyntaf roedd rhai o'r athrawon eraill yn siarad Cymraeg â'r tutors pan cerddais i mewn ac roeddwn i fel oh, maen nhw'n gallu siarad Cymraeg um, like, already, dwi ddim yn deall unrhyw beth, beth yn y byd dwi wedi gwneud camgymeriad pam dwi yma. Um, Ac yn y tymor cyntaf, roedd gormod o iaith i gyflwyno ac roeddwn i yn teimlo'n overwhelmed. Yym, ond yn y tymor... yn yr ail dymor a trydydd tymor, roedd llawer mwy o adolygu yym a denyddio- defnyddio'r patrymau mewn ffyrdd arall, ac roeddwn i fel, 'O, mae'n dechrau gwneud synnwyr. Ie, dwi'n cofio hwnna. Ni wedi gwneud hwn o'r blaen. Yym. Felly ie, yeah, rollercoaster yw'r gair perffaith. Ie, yeah, ie. Yeah. Yeah. Pro, so, ond really, really, really mwynhau. Heriol, ond wedi mwynhau, a, ac yn amlwg wedi um, codi uh, lefel dy Gymraeg di yn sylweddol. Faint o wahaniaeth mae'r cwrs wedi wneud? Wel, dw i'n gallu siarad Cymraeg. um, cyn y cwrs, um, roedd un o'r tutors, bob dydd Gwener, roedd Yym hi gofyn i ni gwneud yym video diary... Ie. ...ac roedden ni'n casáu gwneud e. Roedd rhaid i ni mynd yn y coridor ar selfie mode ar ein ffonau a jyst siarad â'r camera yn defnyddio beth beth bynnag iaith sydd gyda ni ar y pryd... Ie. ...a bob wythnos byddwn ni like roeddwn ni tipyn bach yn well ond mae hi wedi dangos i fi fy yym fideo cyntaf ac wel doeddwn ni ddim yn siarad Cymraeg, roeddwn ni'n siarad Saesneg gyda geiriau bach Cymraeg. Um, felly mae gwahaniaeth yn incredible. Waw, da iawn. Yeah. Gwych. A, really, really good.
Oedd y ti'n gweld eisiau bod yn y dosbarth yna ystod y cyfnod yna? Oedd y ti'n ysu i fynd nôl i'r ysgol?
Roeddwn i'n Hapus, nid i gynllunio gwersi a nid i'w marcio, yym, ond dw i'n dwli ar gweithio gyda phlant ac roeddwn i'n gyffrous i defnyddio beth oeddwn i'n dysgu pan oeddwn i'n dysgu pethau neu chwarae gêmau neu defnyddio technique beth bynnag. Roeddwn i fel, oh, sa i'n gallu aros i wneud hwn gyda fy nosbell pan dwi'n mynd nôl. Yym, bydd y plant yn dwlu ar hwn, o, dw i'n gallu gwneud hwn fel 'na. A dyma sut dw i'n gweithio trwy'r amser rili. Mae yy... brain yn mynd yn gyflym iawn. Ie, yeah, a felly sut oedd hi i fynd nôl i'r dosbarth a dechrau defnyddio'r sgiliau newydd yna? Wel, i ddechrau, es i nôl am un diwrnod yr wythnos yn, yr, yn tymor y, y haf, um, ac roeddwn i'n gallu gweithio gyda dosbarthiadau eraill, felly roeddwn ni'n cefnogi'r staff ac roeddwn ni'n gallu ymarfer gyda plant ar draws yr ysgol o feithrin i flwyddyn chwech, felly hwnna'n Yym lyfli achos roeddwn i'n gallu t'mod like trial and error almost... Ie. ...yy gweld beth sy'n gweithio gyda ein plant achos ma' pob catchment area yn yym gwahanol. Felly ie roedd lyf- roedd hwnna'n lyfli ac pan es i nôl properly es i nôl i flwyddyn chwech achos roedden nhw eisiau i fi codi safonau Cymraeg. Um, felly roeddwn i'n gallu defnyddio iaith ffansi. um, a, a gwedd y plant, cyn i fi fynd nôl, oedd eitha negyddol, i fod yn onest. Roedden nhw fel, ugh, Cymraeg, ugh, sa'n ga... dwi ddim eisiau wneud e. Um, Ond ni wedi galw fe gamification yym a dysgu nhw trwy gemau a gwneud e'n hwyl, felly dydyn nhw ddim rili yn meddwl maen nhw'n gwneud gwaith, maen nhw'n jyst hapus i chwarae gemau a mae'r iaith yn dod gyda fe sort of naturally, yn yeah. naturiol. So mae wedi gwneud gwahaniaeth o ran um, lefel Cymraeg uh, y plant felly, dros, you know, trwy mynd nôl gyda'r sgiliau newydd? Yn, ben, yn bendant, um, Achos agwedd tuag at Cymraeg yn broblem mawr gyda p- plant, dwi'n meddwl. Mae'n mae'n well nawr achos mae pawb yng Nghymru yn ceisio newid hwn, ond dwi'n meddwl yn y gorffennol roedd yym doedd dim llawer o hwyl yng ngwersi Cymraeg a mae plant yn gallu teimlo hwnna. ond mae yn newid. Ie. Yeah. Mae'n ne Felly, ma, ma swnio yeah. fel bod pethau wedi newid eitha lot ers i, well, ers i fi a, a, a, ac i ti fod yn yr ysgol hyd yn oed. Yn bendant, roedd, roedd un awr yr wythnos gyda ni. Fel, fel arfer, roeddwn ni'n dysgu rhai geiriau, efallai lab, label rhywbeth, ac efallai um, ysgrifennu brawddegau amdano fe, ond siwr o fod roeddwn ni'n copio. Ie. A doeddwn i ddim yn gallu siarad Cymraeg ar y diwedd, felly doedd e ddim yn really, really helpful. Na. Ac um, y elfen arall o hwn yw helpu athrawon eraill hefyd. Sut maen nhw wedi ymateb i'r cymorth ti wedi bod yn rhoi? Wel,
dwi wedi gwneud e mewn sawl gwaith. Um, fel dwi wedi dweud, dwi'n cefnogi staff yn fy ysgol. Um, Felly, es i mynd... es i nôl, sori, i Abertau Gleddau, ond dwi wedi symud nawr i Ysgol Tafan Spite, ac yn Ysgol Tafan Spite, dw i'n arwain Cymraeg, ni yym ni yn Leeds School for Welsh yn Sir Benfro, like Leeds School ail iaith, wrth gwrs. Yeah. Um, a dw i'n arwain cyfarfodydd staff a cyfforddiant ar gyfer y staff i gyd dros y Federation, achos mae dau ysgol gyda ni. Um, gyda athrawon a cynrythwywyr, yym, ac ma' hwn wedi codi hyder mwy nag unrhyw beth arall. Ma' nhw yn teimlo'n fwy hyderus i cael tro, achos dwi'n dweud tro'r amser, yn fy ngwersi Cymraeg, os dwi ddim yn nabod rhywbeth, dwi'n fel, oh, hang on a minute, I'm going to look on my app for my geiriaduron, ac mae'r mae'r plant yn gofyn i fi, oh, beth ydi'r gair am hwn? Wyt ti'n gallu edrych am bla bla bla, a dwi'n ceisio dweud wrth pawb, does dim ots am y camgymeriadau, yn enwedig pan ti'n dysgu, ac mae'n rili, rili dda i'r plant gweld, o, mae hi'n hapus i siarad Cymraeg, dydy hi ddim yn gwybod popeth, ok, dw i'n hapus i siarad Cymraeg hefyd, achos os ni'n portray yym iaith perffaith, mae'n eitha'... scary. Ie. Yeah.
So ti'n yeah. sort of modelu y ffordd um, yeah. dych chi moyn i'r blant fod mewn ffordd, yeah. dangos bod dysgu, dysgu iaith yn gallu bod yn hwyl a dim byd i bwyni amdano. Yn bendant, a dyna beth dwi'n dweud wrth y staff, achos roeddwn i'n teimlo ar dechrau fy nghwrs Cymraeg ac roedd yr athrawon eraill yn teimlo bod camgymeriadau yn ofnadwy, ond Actually, maen nhw'n natur- naturiol iawn, dwi'n gwneud nhw trwy'r amser, ond cael y hyder i jyst cael dro, dyna beth sydd angen arnon ni, a pan dwi'n defnyddio Cymraeg mas yn y cymuned, dyna beth mae pobl iaith cyntaf yn gwerthfawrogi, jyst cael dro. Just, Um, yeah. Felly, ie, yeah, fy staff yn fy ysgol yn ca- like, mae hyder gyda nhw um, a maen nhw'n hapus i just cael dro, maen nhw'n gwneud arbennig, gwaith arbennig o dda ac mae'r plant yn gallu teimlo hwnna ac maen nhw'n fwy hapus i just cael dro hefyd gyda'r iaith sydd gyda nhw ac os does dwi'n dweud tro'r amser if you don't have the word, pop that word in in English, mae'n ma okay. Yeah. A ar ôl hynny, dwi'n gallu dysgu y gair Cymraeg i ti.

cyfnod rhyfedd, achos gyda, wrth gwrs gyda Covid, so sut, sut oedd y profiad o ennill dysgwr y flwyddyn yn astod y pandemig? Oedd yn really, really odd, achos doedd dim eisteddfod yn 2020, really. Doedd, doedd dim maes, doedd dim celebrations, roedd... Ces i fy nomineiddio um, gan un o fy tutors, ac roedd popeth arall ar-lein ar e-bost neu ar y ffôn. Um, felly, ar ôl i fi ennill, roeddwn i'n fel, o, oh, mae hwn yn neis, lyflu. Ac roedd fy ffrindiau yn yr ardal Cymraeg, yn y byd Cymraeg, roedd e fel, mae hwn yn masif. Ac doeddwn i ddim rili really yn deall unrhyw beth amdano fe, achos doedd e ddim yn teimlo'n massive ar y pryd, achos roeddwn i jyst eistedd ar fy sofa yn siarad â rhywun ar y ffôn. Ie. Yeah. Really, really casually.
Ie, yeah, ie.
Yeah. Ie, yeah, ond... Ces i cadair yn y post, roedd hwn yn gyffroes.
Wyt ti'n eistedd arno fe nawr? Na, mae'n really, really small. Oh, really, okay. Really Just...
okay. Bydd Jackson yn gallu eistedd amdan arno fe very soon. OK, so mae just o'r maint uh, cadair, cadair bach.
Ca cadair babi, felly. Ond, ie, yeah. un sy'n golygu llawer, wrth gwrs. Ie. Yeah. um, mwy o symbol. Um, Felly, ie, yeah, llongyfarchiadau a hynny. Ac um, wrth gwrs, trwy, trwy hynny, ti wedi bod ar, ar y tredi, dwi'n deall? Wedi bod ar y radio, Cati? Ie, yeah, wedi, um,
wedi bod ar heno yn siarad am fy mhrofiad yn dysgu Cymraeg ac ennill dysgwr y flwyddyn. Um, ac roedd hwnna'n lyfli, ond rili teimlo'n od, achos dwi yn, dwi dal obviously yn meddwl yn Saesneg, ac roeddwn i'n eistedd yn aros um, i cael fy nghyfweliad, ac roedd hi'n fel, oh, what if I don't understand, what if they ask me a question I don't know. Um, ac roedd yn iawn, wrth gwrs, ond doedd dim amser i fi baratoi, doeddwn i ddim yn siŵr beth oeddwn i'n mynd i ofyn, um, ac roedden nhw'n siarad really, really gyflym. a ro- ie, roedd e'n iawn yn y diwedd, ond roeddwn i'n really nervous am hwnna. Ie. Yym, ac fel rhan o proses ennill dysgwr y flwyddyn, ces i fy nghyfweliad gyda Siân Cothi a BBC Radio Cymru. Gwych.
Hefyd.
Um, a dwi wedi gwneud cwbl o gyfweliadau arall gyda pobl, rhywun oedd yn gofyn am um, cerddoriaeth yn arbeth ac edrych am rywun ac roeddwn i fel, ie, yeah, dwi ar gael a um, Llywodraeth Cymru yn gofyn am pethau yn ysgolion a maen nhw'n sort of, dod yn knocking ar fy drws, fy nrws. Yeah. Um, felly ie, yeah, ma... doeddwn ni ddim yn gwneud pethau fel yna cyn i fi ddysgu Cymraeg. Mae hwn yn sicr. Ie, yeah. so wedi, wedi wneud e, newid eitha mawr i, i dyfywyd mewn ffordd. Ie, yeah, really, really.
Um, Dwi'n gwneud pethau nawr, troi'r amser. Mae cyfleoedd gyda fi oedd ddim gyda fi. Dwi dw i'n dweud trwy'r amser, y swydd sydd gyda fi nawr, um, roedden nhw eisiau, roedden nhw'n edrych am athro oedd yn gallu arwain cerddoriaeth a Cymraeg, achos dyna pwy oedd yn gadael y swydd. Yeah. A dwi'n cerddorol a dwi, dwi just wedi dysgu Cymraeg ar y pryd, a felly dwi'n meddwl mae Cymraeg yw'r reswm oeddwn i'n llwyddiannus. Yeah. Um, a ie, yeah, mae dwi'n gwneud pethau trwy'r amser, dwi'n arwain um, hyfforddiant ar gyfer cydlynydd Cymraeg ar draws y sir gyda fy athrawes fro. Roeddwn i just Cyn Cymraeg, roeddwn i jyst yn aros yn fy dosbarth a dysgu fy mhlant a gwneud fy ngorau, ond nawr dwi'n gallu gwneud effaith ar draws y sir, sydd yn rili, rili bwysig. Ie, yeah, yn sicr. Um, a tu fas i'r dosbarth hefyd, um, oes llawer o gyfle i ddefnyddio'r Gymraeg mewn ar ardal fel arfer? Wel, fel dwi wedi dweud yn barod, does dim llawer o yym Gymraeg yn arbeth ac mae'n anodd achos dwi yn nabod pobl sy'n siarad Cymraeg ond achos dwi wedi siarad Saesneg gyda nhw trwy fy mywyd dydyn nhw dde- ddim yn used to siarad â fi yn Cymraeg yym felly mae'n anodd i gwneud y switsh ond dw i'n canu mewn côr ac yn y côr mae 17 ohonon ni, ac mae 15 ohonon ni yn athrawon, um, ac maen nhw rili, really, rili really dda. Os y, y rhai sy'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw'n siarad â fi yn Gymraeg, ni'n textio yn Gymraeg, ni'n gwneud voice notes yn Gymraeg, fydden nhw ddim yn siarad â fi yn Saesneg anymore. Um, a dwi'n meddwl mae hwn achos maen nhw'n um, athrawon, maen nhw'n deall pa mor bwysig, bwysig um, mae ymarfer yw. Ie, yeah, ie, yeah.
mae'n ma, ma hanfodol yn di. Mae'n neud gwahaniaeth mawr os, ma, os ti'n nabod hyd yn oed just un person sydd ddim ond yn siarad Cymraeg gyda chi. Mae'n yeah. yeah, ma neud gwahaniaeth mawr. Yeah. Felly dwi'n lwcus achos mae'r Bellas yn gwych gyda fe. Bellas yw enw'r cwr? Oh, Wel, Bella Voce, Bellas yw'r merched. Ah. The Bellas yn ymarfer Cymraeg wrth mi trwy'r amser, a Seimon sy'n canu'r piano. Um, dys dysgodd e amser maith yn ôl a mae e'n siarad Cymraeg gyda fi hefyd. Ah, oh, gret. A ydych chi'n chi canu yn, yn Gymraeg neu ieithwyd yeah. eraill? Ie, ni yn, a dyna beth oeddwn i'n dweud yym ar y pryd pan oeddwn i'n dysgu. Roedd yn rili neis i actually ddeall deall beth yr oe- am beth oeddwn i'n canu. Yym, achos dwi'n gallu ynganu Cymraeg, dwi'n gallu darllen, roeddwn i'n gallu darllen, roeddwn i'n gallu ynganu p- pethau achos roeddwn i'n deall yr wyddor, yym, ond doedd dim cliw gyda fi beth oeddwn i'n ddweud. Yym, felly nawr, mae'n eitha neis i canu, a dwi'n, mae'n haws i ddysgu'r caneuon a'r gof, nawr dwi'n deall beth dwi'n canu. Ie, yeah, Mae hwn yn helpful.
neis iawn.
A, yeah. um, cwestiwn falle ychydig bach yn ehangach, ond uh, uh, rwyt ti'n dysgu mewn ysgol Saesneg, uh, wrth gwrs mae'n swnio fel bod, bod datblygiadau, bod mwy o ymdrech nawr i defnyddio'r Gymraeg mewn ysgol yn Saesneg. Pa fath o um, gwahaniaeth bydd hyn yn wneud i'r plant yna yn y dyfodol? Beth, beth yw'r mantais ti'n meddwl iddyn nhw? Wel,
gobeithio bydd llawer. Um, ni'n ni ddweud wrthyn nhw trwy'r amser pa mor bwysig mae Cymraeg. Um, A ni'n gobeithio jyst cael plant sy'n gallu defnyddio fe mewn ffyrdd go iawn. Ie. Yn lle gadael ysgol, yym, yn disgrifio dy hunan, wyt ti'n gallu mynd mewn i'r siop a prynu rhywbeth? Wyt ti'n gallu mynd i'r llyfyrgell a gofyn am llyfrau neu rhywbeth fel 'na? Wyt ti'n gallu cael sgyrsiau go iawn yn y byd? Yym. Ac wrth gwrs, os maen nhw'n gallu cael safonau uwch na hwn- hynny, gwych, mae hwn yn ffab, ond ni angen siaradwyr, ni angen pobl i hoffi'r iaith a protect yr iaith, yym, a mae'n dechrau gyda agwedd positif. Yym, achos bydd hyn yn ysbrydoli like, future generations hefyd. Ie, yeah, yn sicr.
Ie, yeah, mae ma, ma hwyl a mwynhau um, mor, mor, mor ganolog i ddysgu iaith yn dydi. Um, yeah. A yn amlwg, um, rwy ti wedi dysgu'r Gymraeg i, i lefel uchel nawr a ti'n siarad yn rhigol a defnyddio'r Gymraeg ar y yn, ei, yn y gweithle, tu allan y, y, y gwaith hefyd. Beth yw, uh, oes unrhyw tips dy ti uh, cyngor i ddysgwyr eraill? Beth, beth sydd wedi dy helpu di i fod yn llwyddiannus? Oes unrhyw, uh, uh, unrhyw cyngor sy'n gallu cynnig i bobl sy'n dysgu? Wel, i ddechrau, siarad, siarad, siarad. Um, a paid a phoeni am y camgymeriadau. Dwi wedi dweud hwn o'r blaen ond really does dim ots a does neb yn meddwl oh they didn't say that right does dim treiglo fyna does, does dim ots am neb um, ond gwneud fel athrawes pan dw i'n dysgu yn Saesneg. Dwi'n dweud wrth y plant, reit, mae rhaid i ti darllen bob nos, mae rhaid i ti gwneud spellings, mae rhaid i ti beth bynnag. Mae gwaith cartref gyda nhw a mae rhaid iddyn nhw feddwl. A dyna sut oeddwn i'n llwyddiannus, dwi'n meddwl. Roedd gwaith cartref gyda ni bob nos a wrth gwrs gwnes i'r gwaith cartref. Roedd y tutors fel, o, oh, dylet ti gwrando ar Radio Cymru ar y ffordd i brifysgol, oce? Okay? bydda. Dylet ti gwylio yym rhaglenni ar S4C. Ok, dim problem. Yym dylet ti darllen. Ac dwi'n cofio ar ôl dwy na tair wythnos, dwy neu tair wythnos o dysgu Cymraeg, roeddwn i'n ar, eistedd ar y sofa yn darllen Thomas the Tank a Sam Tan yn Gymraeg. Ie. A daeth fy, fy ngŵr in mewn, ac roedd yn fel, why are you reading Thomas the Tank? ac roedd yn fel, Wel, mae'n rhaid i fi ddysgu, a dwi ddim yn gallu darllen nofelau, a dwi'n meddwl bydd oedolyn, adults, sy'n dysgu Cymraeg yn teimlo fel, o, mae'n rhaid i fi ddarllen llyfrau ar gyfer y oedolyn, ond doedd dim digon o iaith gyda fi i wneud hwnna. Yym, faswn i ddim rhoi llyfrau fel 'na i fy mhlant yn yr ysgol yn Saesneg na yn Gymraeg. Felly roedd raid i fi ddechrau gyda yym rhaglenni teledu yym Cymraeg. Roeddwn i'n dwli ar Ahoy ar S4C, mae'n yeah. lyfli. Um, a yr un peth gyda llyfrau, dechrau ar y dechrau a paid â phoeni am unrhyw beth. A, ie. Yeah. Ie, yeah. gyda llaw, os mae pobl yn gwrando a um, gofyn beth yw ydi, ydi o hoi, mae'n raglen uh, am mor ladron, uh, gemau, yeah. gemau mor ladron gyda bendant y, y, oh, y, y mor leidr, ie? Yeah? Mae'r theme tune yn really, really catchy. ydi.
mae unrhyw un gyda plant yn gwybod pa mor... Uh, pa mor bwysig mae raglenni fel na, pa, pa effaith maen nhw'n cael. Yn wedig, er, uh, yeah, yn wedig y music, mae'n uh, ma yeah, stick well, on dy bend di. Dw i'n defnyddio fe yn yr ysgol nawr. O, wyt ti?
Ahoy, maen nhw'n gwylio Ahoy. Ie. Gwych, gwych, da iawn. Wel, dyna cyngor da i orffen y sgwrs, Jazz. Diolch yn fawr am siarad gyda ni heddiw, a pob lwc gyda popeth yn y dyfodol. O, diolch yn fawr.
Diolch yn fawr i Jazz am y sgwrs a diolch i chi am wrando. Wel, dyna phenod olaf y gyfres hon, ond peidiwch â phoeni, byddai'n rannu penodau o'r archif tra mod i'n chwilio am westeion ar gyfer y gyfres nesaf. Ac os oes stori Diddorol gyda chi a hoffech chi gymryd rhan, anfonwch e-bost, mae'r manylion yn y nodiadau o'r podlediad yma. A beth am adael adolygiad a sgôr ar gyfer podlediad hefyd ar eich ap podlediadau a dweud wrth eich ffrindiau.